Felly, dod i ddiwedd y daith yma yn Kozice, yn nwyrain uh, Slovacia, wedi bod i Ukraine am rhyw 4-5 diwrnod, beth yr awgr argraffiadau byr, nid bod i'n arbenigwr o gwbl. Wel, i ddechrau gyda Kozice, dinas hardd, glân, dim sbwriel y stryd, adeiladau hyfryd, pan bod popeth sydd wedi adeiladu ar ôl yn rubbish, gyda dim cymysyredd, dim harddwch, pan chi'n gweld adeiladau yma. Please gawn ni'r Habsburgiad nôl i Gymru i ni gael dechrau eto. Uh, mae'n bleser jyst i fod yma. Dwi'n edmygu'r ffordd mae'r uh, cyd a'r Ukrainiad yn dorchafu eu pobl nhw. Does dim rhaid bod nhw'n enwog yn fyd eang. Does dim rhaid bod y Saeson yn gwybod amdano nhw neu yr Almeinwyr neu'r Rwsiad. Os dwi'n gwneud rhywbeth dros Slovakia, bod yn fardd, neu chwarae rhan yn y chwildro'r uh, yn erbyn y Natsiad, neu adfer yr iaith, neu sgwini barddoniaeth, maen nhw'n cael cofeb. A rhywbeth da, nid jyst rhyw plac llechen fel ni'n cael, ond rhywbeth penddelw ac yn achos um, Tara Shevchenko, Neu Ifan Ffranc, uh, Franco, maen nhw'n cael rhywbeth anferth, wrth gwrs, yn Ukraine. Felly mae'n rhywbeth i ni Cymru dysgu. Lle mae cof golofn i Saunders Lewis, neu Emily Sapiwan, neu Eileen Beasley, neu Rhyn uh, Tywysoges Gwenllian, neu Gwenallt y Bardd. Hynny yw, pobl yma sydd wedi rhoi llawer dros y genedl. colli lot yn aml a dyn ni'n dweud dim byd. Neu hyd jyst am digwyddiadau hanesyddol pan agos rhywbeth call tu as farchnad Cyrdydd lle crogwyd uh, Dic Penderyn. Felly mae rhywbeth i ni ddysgu. O ran Ukraine, um, oedd mynd yn amrofiad rhyfedd. Oedd e fel, fel i fi bersonol fel mynd nôl i 1991 pam ag i Croatia a gweld nhw'n troed yn annibynnol ac yn i'n Prag ac yn Budapest Ac ydych chi'n cael union yr un teimlad hynny yw? Dinasoedd hardd, ond dim os yna rhain hynny yw. Tyllen y ffyrdd, tyllen y palmentydd, a dyled yn edrych yn ddi rhain. A dyna di gwahaniaeth, dyna mae'r gwahaniaeth yma. Bod yn annibynnol, mae bod yn rhan o'r India Bydd y Piedd, mae bod yn rhan o NATO wedi rhoi i Slovacia. Mae Cwsitz, dyma di prifddinas dwyrain um, Slovakia, felly byddwch chi'n disgwyl bod yna rhywfaint o lewbych achos o swyddfeydd rhanbarthol yma, felly mae wedi bod yn dref pwysig iawn oedd hi'n casio oedd y dref Hwnghareg hynny ac am fil o flynyddoedd bod pwrpas tref Hwnghareg oedd hi ac um, am yn siŵr mae'n adael at tlawd mae hyn oedd ys fflatiau o gwmpas y ddinas yn edrych ar gwraen gwell na lot o stoff stan ni ac dyna yw wars arall hefyd i ni yng Nghymru mae Tref Hwngareg oedd Kasia. Mae'r ma enw wreiddiol yn un slaf, enw persa maen nhw'n credu. Ond am tua mil y blynyddoedd, tyn bach fel y, y trefi yng Nghymru, di hadeiladu a'i poblogi gan Saeson a wedyn bydd y pobl yn symud yna gan siarad Saesneg neu methu cael job i ddechrau yna wedyn maen nhw'n ymseisnigo yn rhywbeth tebyg fan hyn yn uh, Slovakia ac yn Ukraine. Ac mewn ffordd, beth sy'n digwydd hynny ydy bod a diwylliant a'r iaith is. Yr un heb statws, Slovac, ond ddim yn siŵr a ddim yn ei fod yn iaith ar wahân neu jyst iaith o hanner Czech. Uh, rhywbeth tebyg hefyd i Ukraineg wrth gwrs o Rwsiaid y galw hi'n uh, Rwsiaid fach neu beth bynnag nhw sydd cymryd y dre drosodd. A mewn ffordd, mae'n elfen hyn digwydd yng Nghymru nawr, sef mae'r iaith The peasant language, the peasant republics, mae'r iaith oedd yn cael ei weld yn iaith leiafrifol neu uh, iaith lai, Gymraeg yn dechrau ennill y pwy fel iaith ddinesig, a mae hwnna'n brofiad cynhyrfus iawn. A dyma ddigwyddodd fan hyn yn Slovakia, yn Ukraine, te canrif yn ôl, bach mwy dros canrif yn ôl, proses araf. A maen nhw wedi rhoi pen ddelwe, mae'n dweud llun ar Twitter un nhw, um, sy'n hwrda, sy'n credu oedd enw e, oedd wedi ceisio dyrchafu'r iaith a creu theatr a math yma o beth. Felly mae hwnna'n wers i ni. O ran y rhyfel, yna mae... Um, Ie, yeah, mae'n rhyfel. Mae'n rhyfedd, sori. Mae... Os ydych chi, chi mynd na i gorllewin Ukraine, byddech chi fawr callach. Does na ddim rhyw faneri mawr o gwmpas le, does na ddim pomp, does na ddim lot o filwyr. Dwi'n cofio yn teithio gwmpas Ewrop yn y 90au, a ydych chi'n mynd i'r Eidal neu Ffrainc o wastad boes ar y National Service, a bydden nhw'n gwisgo lifre, a bydden nhw'n gwmpas y gorsafoedd tren yn aros dal tren gartre neu beth bynnag. So chi wastad yn gweld bach o filwyr o gwmpas yn Ewrop ar y pryd. Uh, dych chi ddim nawr. Ond wrth tebyg i hwnna dde, dy ddim yn arben, arbennig arferol, do ddim yn deimlad bod yna beth mawr yn digwydd tu fas falle gorsaf dren, prin weld sy'n mildio hyn oed yn Ciev yn y brifddinas. Bryn sy'n um, Wel, gwnes i cwpl o rybannau melyn a glas i gefnogi yn, ar sgwar ar y Maidan. O, dyn, o, dynion yn gwerth, gwerthu nhw yn codi arian gyfer pobl sy'n dioddef, uh, yn y, y, y, arian sysbytau felly yn Ukraine. A dechreuais i rhoi y rhiban o gwmpas un o'r bagiau, achos bod fi'n becso colli nhw, mwyn dim i ddangos cefnogaeth, mwyn dim, jyst mwyn bod fi'n colli'r bag. Ac ar ôl dwrnod, dynnes i'r bant, ac sy'n sylweddoli, oedd yn edrych yn hynod o Ym Mhonys, dwi'n yn gwybod, ni'n teimlo felly. Um, does neb fan hyn gwisgo t-shirts cefnogwch bechgyn neu gwisgo rosettes na dim. Hynny mae rhywbeth lot rhy serious i chi'n neud sioe yn ei gylch. Ac wrth gwrs, i fi fel tourist, chi hawdd gallu anghofio bod rhyfel ymlaen bron yn bod. ond mae yna wrth gwrs i bobl sy'n dioddef pob dydd. Ar y bus ar ffordd nôl ddoe oedd yn gymryd 5 awr, bron i 5 awr, ni'n groesi'r ffin. Wel, os dwi ti'n droi, oedd dim byd yn digwydd, mae rhywun yn deall sort o broblemau da rhyfel, ond uh, ddim bysod digon o staff yna i ddechrau. Uh, a be weles i, o'na rhyw broblemau gyda pobl o dwyrain, o dwyrain Ukraine, dyn nhw ddim wedi llenwi papurau yn iawn, felly Dwi'm yn siŵr beth oedd y broblem fyna. Y neges arall yw, mae Google Lens a Google, Google Lens a app hefyd Google Translate yn wych. Ges i cwpl o sgyrsiau â pobl trwy'r Google app uh, Translate, jyst yn teipio cwestiwn yn Gymraeg, ac yn cyfeithi i'r Craneg neu Slofaceg, felly mae hwn yn gweithio yn Gymraeg hefyd. Dwi ddim yn gweithio o Gymraeg iaith arall eto. A hefyd, o'n i'n gallu trin lluniau gyda Google Lens. Nes i arddangosfa Taras Shevchenko sy'n ddyn anhygoel, mae'n werth i chi ddarllen amdano fe. Um, oedd yna mwynhau i gyd yn Ukraineg, chwy bach o Saesneg, ond gamwlio i gyd yn Ukraineg, o'n i'n gallu taflu tynnu ffotos da Google Lens a wedi cyfeithi i'r Gymraeg eto a mwynhau yn berffaith. O'ch chi'n gallu dychmygu beth oedd Ukraine ddim yn gweithio. O ran y rhyfel, mae Ukraine yn mynd i ennill. Yy, mae'n fater o amser, dwi'n meddwl. Dwi'm yn gallu gweld sut mae Putin neu Rwsia'n gallu ennill y rhyfel. Y gore all Putin cael, fi'n credu, dal mlaen, falle Crimea, falle bach o tiriogaeth, mae 'na bobl yn gorllewin yy pobl sydd wastad yn galw am heddwch pan mae'n gwrs heddwch, yym pobl llwfr a hefyd pobl llwgwr, y pobl sydd jyst moyn arian y mae Putin yn talu nhw neu mae nhw isie wneud arian os yw gwerthu rhywbeth fel y sgônis y byd yma felly Um, Dyna ni beth all achub Putin, uh, achos mae'r economi yn mynd, mae economi mynd yn y waith, wrth awe ddim yr adnoddau, a dwi'n yn credu bod Rwsiad beth bynnag yw'r ymffos am lleoedd lla, cael eich gweld i'n bechgyn gael eich lladd yn Ukraine. Mae Ukraine yn barod i ymladd tan y diwedd, ac wrth gwrs, mae eisiau ni gofio hwn, a dyma pha mae cael pethau fel cofebe a pethau mae'n bwysig, achos mae Ukraine yn gwybod bod nhw'n ymladd dros rhywbeth. Mae'n wlad ddwyieithog, uh, oedd y milwyr, a beth ni'n gallu clywed yn siarad Rwsieg yn aml. Uh, ffordd i'n dweud hynna, bod fi ddim arbenigwr yn byd um, da am ie yn lle tac, sef i Creineg am ie. Felly mae yna elfen gref o ddieithrwydd o hyd, ond fel yng Nghymru, dyw ffaith bod chi ddim yn siarad Ukraineg ddim yn golygu bod chi'n llai o wasgarwl o rheidrwydd. Ond maen nhw'n gwybod am eu harwyr nhw, achos mae pendelwen nhw ar y prifysgolion, ar y strydoedd, Ac maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw ymladd yn bwysig dan nhw. Ac wrth gwrs, nid dyma'r unig rhyfel. Gafon nhw'r Rhyfel Byd Cyntaf, yna ddau ymdrech ar weriniaeth Wcraineg gath i cancro gan y fyddin wen, fyddin goch, uh, ac wrth, a pwylied wrth gwrs. Felly mae'n gymleth, mae'n hanes cymleth. Felly, um, Fi am ddal o, o rhan yma'r byd. Fi'n meddwl bod yn ysbrydoliaeth. Dwi'n meddwl bod y pobl yn ysbrydoledig. Uh, Mae'n ma yna gymariaethau gyda Cymru o ran ar gyfer iaith. Yn rhaid rhan i byniaeth, mae'n pethau sy'n wahanol iawn yn amlwg hefyd. Um, a beth sy'n dangos yw mae bod yn rhan o NATO, mae bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd wedi elwa Košice, Slovakia ar ei ganfed. A mae hwnna'n union pam oedd uh, Ukrainiaid eisiau wneud hwnna. Dyna'r rheswm cafodd chwildro Maidan sy'n gyntaf gyda Putin yn gweld bod, bod yr Ukrain yn iada nhw. A dyna pam um, bydden nhw'n gweithio yn ei ddodau. Dwi'n meddwl mewn 20 mlynedd, bydd yn lle wahanol. Um, Dewch i Wcráin! Mae Ruthenia set yma wrth grodd, mae'r mynyddoedd tu ôl yna'n hyfryd, mae fel bod yn Almaen neu yn Awstria neu Eryri, bydd yn lle bendigedig os gallwch chi cerdded neu byd natur, mae'n lot o bwyd gwyllt yna. Bydd wrth yr or yn dref bach pert sy'n swnio'n arbennig yna, mae'n dref bach pert sy'n y canol, uh, mae Lviv yn dref hyfryd, mae rhaid mynd fyna, mae'n lle bendigedig, soffistigedig, a mae Kiev sy'n teimlo fel prifddinas fawr, hynny yw, Rydych chi'n meddwl bod Wcráin wedi bod yn annibynnol am ganrifoedd gyda maint yr adeiladau a strydoedd, a, a mae hwnna'n ddinas hyfryd iawn. Um, felly dwi eisiau dod yma eto, dwi eisiau dysgu Wcraineg bach yn well tro nesaf. Ond, ie, uh, yeah, dyna ni. Felly dwi'n gobeithio, dwi'n gwybod bydd Wcráin ennill, y mater o pryd a sut mae hwnna'n digwydd. A dwi'n gobeithio y bydd Rwsia yn ddemocrataidd wedyn, ond dwi'n meddwl bydd rhaid i Rwsia colli tir i hynny ddigwydd. Dwi'n meddwl ni ffordd gosod Almain ar ôl rhyw, o'r air fel byd. Um, achos mae Rwsia ei hun hefyd yn efo'r odredd, felly mae'n lot o dyngio tu fewn i hwnna. Ond tan hynny, um, gen i yn Grosiste yn uh, Slovakia ac um, siwrne wel, mae wedi bod yn godi llygad ac yn, yn addysg i fi ac yn teimlo'n fi'n tredig bod fi wedi cael y cyfle i deithio yma ond hefyd bod fi'n gallu mynd gatre lle saff iawn yn Aberystwyth tra bod yna bechgyn fo'i dreu ac yn iau yn goffa mynd i maes y gad a merched hefyd o'n i'n gweld milwyr benywaidd i ymlaen trwy rhyddid um, sydd yn rhywbeth sy'n yn sicr yn yn taro nôl i rywun fel fi sy'n gynulleidfaolwr. Felly, pob hwyl!